Mae lot o details rili bach yn hwn. Ond mae'n eitha illustrative, fel mae lluniau ti'n gwybod beth yw popeth. Fi yw Steffan Dafydd a fi'n dod o Gaerdydd. Rŵan pan o'n tua 14, 15 nes i dechrau hoffi neud celf. O'n i ddim gyda dim diddordeb cyn hwnna. O fan'na fi jyst 'di datblygu a sort of ffindo be fi'n hoffi gweithio gyda. Fi 'di combeinio lot o bethe fi'n hoffi sef y ddau prif beth, cerddoriaeth a celf a fi nawr yn gweithio yn Clwb Ifor Bach yn Gaerdydd, mae'n dylunio iddyn nhw. Sa i 'di defnyddio paent ar y seidr, so o ran yym y ffordd fi'n gweithio mae'n mynd i fod yn wahanol ond o ran y syniadau tu ôl e mae'n mynd i fod yn ocê. Fi'n neud lot o waith collage. Fi'n teimlo'n rili cyfforddus fan hyn achos gan bo' fi'n gweithio bron bob dydd mewn music venue Fi'n teimlo itha cyfforddus fan hyn, fi'n deall fel y vibe a so ma'n ok, ie. Dach fi fi'n itha hoffi'r landscape ma' fe 'di neud. Fi'n meddwl y long fi'n myn' i fyn' lawr yw trio neud pethe'n fwy llachar a add y pethe lot fwy abstract mewn iddo fe. Nes i roi papur newydd lawr gynta achos fi myn' i fod yn defnyddio lot o baint fi'n meddwl so fi'n Ma' hwn yn itha taclus fi'n gwel' so odd odd dim problem gyda llawer o stwff ond fi yn meddwl bo' fi myn' i neud bach o mess. Ma' rai' weud ma' hwn myn' i fo' loads fwy messy na na be' sy 'na'n barod. Good start. Fel fydd gwaith fi'n hollol wahanol i hwn, achos fi'n fi, fi tueddu ddefnyddio lot o siapiau, lot o liwiau. A bod yn eitha abstract, blydi hwn, fi'n meddwl, opposite o, o hwnna'n gyfan gwbl. Ie, yeah, di hwn ddim yn mynd y ffordd fi'n moyn e fynd o gwbl. Ond yym, ie odd e'n fine. Cwpl o bethe 'di myn' yn rong fel y paent du 'di e jyst ddim yn golchi off. So yn y melyn ma'n ma'n dod ma'n dod mas lot. Ma' fi'n me'wl bod lot o bits fi angen ado nawr jyst i neud e neud sense. Mae'n edrych fel Tetris fi'n meddwl. Fi'n mynd off o sut ma' be' ma'r glas yn neud a wedyn coch glas a melyn so fi'n myn' i trio fficsio fe achos ma' fe'n edrych bach yn rhy blentynnedd. Ie o'n i'n myn' i ddefnyddio'r marker pen i edo manylion mwy manwl. Fi'n eitha off 'da marker pen achos ma'n ddu a dim yn mynd dim yn rwno y paent. Fi'n meddwl y gwyn yw'r undo button fi moyn.

Wel so ho- mae'n hollol wahanol gan paent. Sdim plan gyda fi. O'n i'n itha lwcus bo' fi ddim 'di fyn gynta so bo' fi 'llu jyst gweithio rownd Beth sy'n am barod? Ma'r cymysgu'r paent jyst yn annoying achos fi moyn e jyst fod yn rili bold ond ma' ti'n cael y manylion rili bach fan 'yn ble ma' nw obviously 'di micso a fi 'di bod yn lo- lot rhy messy gyda fe. Fi'n messy fel person

David. Sort of y bocs man ar y gwaelod. O'n i'n offi wedyn jys roid cwpl o rheina rownd y lle. Fel bod arddangos stwff fel 'yn, especially gwaith collaborative mewn canolfannau fel 'yn, yn itha diddorol. Fel gell fe wrth i pobl i moyn neud stwff i hun. Ma' wnna'n itha cwl.